Ana wula bilichinima yi gumdi pɔhim zuŋsi maa wulana ka ti yab ka ti ŋmɛr ni pɔh n-zaŋ tiri bilichin kam zaasa ŋun be pɔhim maa zuɣu ka sabiri sɔŋ na. Ti yab a, safir ŋa piɛɣu, tɔŋ lan piɛɣu, ni bɛ yir o jɔɣijɔɣi, amaa bɛ ku kal o tiŋ ni. Ni nachimba n-gbaai kpakuli ka yɔhira ni bɛ gbaai nim ni, ashee paɣiba ni kɔŋ bɛ nyaaŋa, ni chɛ kpara ku wɔbiri kparimam. Kpani ma lan mi ni ŋun ŋmanila gulinyaŋ tɔŋa, o bi gbaai paɣa, o ni gbaai bia. Ka chɛ n yɛra maa, ma ŋmanila buɣinoŋga, n yi kuhi n zuɣu sira n ku biɛɣuni, kpam mi ni daŋ. Zuŋɔ ya ka bɛ ni ti taai pini din timsa. A yi nyɛ ŋun mali bia, nyin miri n na. A mi na ka bia maa ka lee mali nia ni saha ka n na ti ni ti mali bia, nyin vum miri na. Bia nyɛla ninvuɣ so ŋun di yi tooi gbaara, to nyin vum miri na. Zuŋɔ a ti lahi ka nya zaŋ ti ta. A ni nya vidiyo ŋɔ kpaŋ maa maŋa shee yin vidiyo ŋɔ ka di paai ti a mabia ŋun na bi nya. A ni tooi post vidiyo Facebook ka ti kana ti nya ninvuɣ shɛb ban shee vidiyo maa. M ba Pran yɛra maa ka di malila vi ni zuɣu kpaŋ maa maŋa. A yi bɔɣi ni a nya lala vidiyo ŋɔ maa m bahi amaŋa a yi kana ti page maa zuɣu bɔhiri n-nyɛ baŋda. Facebook, Naawuni Gafara, a nyɛla ŋun ni yɛli, Chɛli gba, a lahi kpɛla YouTube, nyɛ search maa, Bɔhiri nyɛ baŋ na bee m ba wulana, Naawuni Gafara, a lahi nyɛla ŋun ni lahi yɛli ti chɛndali maa puuni lan yuli yaha, hal leei kana ka a niŋ aadalichi, a doli li mi, biɛɣu ni zuɣu, ti yɛn kabina ti yaa tin ya pini, pini din tim saha, ti ma zaɣ viɛnyɛliŋga. Di niŋ ka di nyɛla a mali la dapali ka o chani shikuru, bee o bi tooi gbaari mi, a ni yɛn bo binshɛɣu ti bia maa m-bɔŋɔ. Ninkura kparila ti zuɣuri ni, di niŋ ka a dapali bi tooi yɛra, Aai, di yuri ka a tiri o m mo yɛlim. Gbɛngbɛrila ni kɔhiri shɛli la, ninkura kpahirila ti zuɣu n-tiri yuri ka ti tirili ti bihi. Di ba bahim o ti nyɛ bipuɣimbila. Daadam yi zo ka o mɔɣu laɣim na, di chaŋ o ka o mali naŋgbambalisim. O mali naŋgbambalisim pam. Di zuɣu a yi zaŋ yɛtɔɣa din nyɛ ashili zaŋ ti o, naŋgbambalisim maa ni chɛ ka o gbaai yɛlli bahina. Mɔ yɛli nti dii bi yu. Di pala dabara puuni ka di be bee binshɛɣu ni ka di be. Di bi yu. Ni bia bi tooi yɛra, a ni tooi nya ka bia yiɣisirina ka yɛri yɛtɔɣa ka di fara. Ka shɛba yɛli ni bɛ tim o lala yɛlim maa, Yi ti o lala yɛlim maa ka o mɔhi, yi nyɛ ti ni ti lahi nyin o yaha. O ti ni ti yɛri yaɣi din simsim daadam yɛri shɛm. Daadam mi ti yɛri yaɣi o yɛn viigi ashili di bi tum. Tɔ di zuɣu karim ka n bɔra, n ni bɔri shɛli maa, nimaani ka ti pee n-kpɛna ŋɔ. Di niŋ ka di nyɛla a malila dapala bee n-nyɛ maŋmaŋ n-ku kpahim kaman yaa a ka gbaabu. Wummiya fa, hal a yi chaŋ ti di tim, ka tim maa nyɛla teele ka a chaŋ ti di, di bi ʒim ni a kuli ha tooi tam biɛhigu ni. Wummiya ma viɛnyɛla ŋmahinli n yiin la yila, ka jɛn n yiini yila maa la nti niŋ deem, bee binshiɛɣu ka n niŋ la ka jɛn n niŋ la nti niŋ deem n tamla binshiɛɣu maa, kaman ni yɛri ŋɔ, Yɛtɔɣ shɛli ka n yɛri kanna nti paai luɣ shɛli ka n tam di puuni shɛli, to yi mali teei li, lala ku tooi niŋ. Ka n ku kpuɣi yɛtɔɣa n-kanna ka ti ya yɛn tamla di puuni shɛŋa, bee ka a ku kpuɣi yila n-kanna ka ti ya a yɛn tamla yila maa puuni shɛŋa, amaa a ni tooi tam biɛhigu ni ni tooi dii tooi biɛla n yɛn niŋla ŋ-ŋɔ ti zaɣila ka di zɔŋ hankali puuni. Bee so ni tooi yɛli, Zaɣila, a yi kuli nyin ya zaɣa ni o kana, ka m paai yaŋa ka bi lan ti. A yi mali teei li, dinni ŋuna, a na ni tooi tam li. Amaa binshɛɣu a ni niŋdi maa ŋuna, di niŋ tom pam ni a kuli niŋ li na nti tam. A mi a ni yɛli viɛnyɛla bee? Ti vun kpe tilaa maa puuni. Di niŋ ka di nyɛla a dapali ka a bɔri ni a ti li, bee a yi nyin maŋmaŋ n-kuli bɔri li, to kpaŋm a maŋa. Ka a chaŋ bɛ yi ku ka o na, nyin n-ko bee so n-ko, ka a baŋ ni lala nir maa a yi ŋahig o kawana di ku niŋ taali? Nyin n-ko ka o na bee so n-ko, ka a baŋ ni a yi ŋahig kawana maa di ku niŋ taali? A yi ŋahigi di zaɣ yiŋga di ku niŋ taali. Tɔ! A bee ŋahigi li, bɛ ni biri li kar kawana ni yi ku ka bɛ na bi ŋahi li la, a yɛn sibigila kuan gbiŋ maa, ka kuan maa ni nyaɣirim, ka a ʒi laa kuna yiŋ n-ti ŋahigi kuan maa, ka bo nuu. So n-yɛn tooi ka a ti bɔhiri ni nɔ piɛlli bee nɔ sabinli, bom nuu. M bi yɛli ni nɔ sabinli bee nɔ piɛlli bee nɔ chichɛrigu, nyin kul bomla ŋun dee ku nyɛ nuu de, ba a lee chɛ ka o nyɛla nɔ nyaŋ.